Juventus Club Verona More Birkirkara, Juventus wieħed Roma xejn. Pierre rajna assistejna logħba intensa, rajna logħba naħseb bejn żewġ timijiet kumpatti, jitnej Roma kienu kumpatti jena, għalkemm kienet żewġ timijiet kumpatti rajta, però kien hemm ċansijiet minn żewġ naħat. Ovvjament waslu tliet punti. Eżattament, naturalment ma kienx hemm dubju li kienet se tkun logħba intensa. Kienet logħba importanti ħafna l-Juventus, fl-opinjoni tiegħi dawn tliet punti naħseb jiswew sitta jien għax Kienet fondamentali għal Juventus li jibqgħu ma' ta' fuq biex ikomplu telgħin biex jirkupraw dawk il-punti li tlifna fil-bidu. Naħseb li t-tim t-tim beda joqgħod, tattikament beda joqgħod u naħseb sab sab ċertu stabilità. Ekku. Jien naqbel miegħek li t-tim beda joqgħod. Fid-difiża jiena naħseb rajna llum logħba klassika Allegri, difiża hemmhekk solida jiena fl-opinjoni tiegħi. Iż-żewġ timijiet kellhom iċ-ċansijiet tagħhom, ngħidlek il-verità, jiena qed rajtha. Però l-iktar ħaġa li għoġbitni kienet li d-difiża kienet solda ma xtaqtux li. Apparti li t-tim jidher li sab ċertu solidità u ċertu kumpattezza. Naturalment, timijiet bħal Roma ma tistax, fl-opinjoni tiegħi, toħroġ u taffronthom b'difiża miftuħa għaliex dik hija l-logħba tagħhom. Għandhom ħafna plejers ktief bħal Pellegrini, bħal Abraham, jiġifieri, imbagħad daħal El Shaarawy minflok Zaniolo, ġifieri dawn kollha plejers ktief li jekk toħorġilhom Toħroġ tattakka u tirriskja mill-bidu u dawna f'xi mument se jagħmlulek il-gowl. Il-Juventus, fl-opinjoni tiegħi, qabel jiena kont wieħed minn dawk jiġifieri li fl-era Allegri kont ingeggeġ xi ftit fl-era Allegri passata li t-tim forsi jiddefendi daqsxejn iżżejjed. Però minn sentejn li għaddew passati u minn xi għaddejna naħseb illi dik hija s-sistema adatta mhux biss għall-plejers li hawn bħalissa imma Naħseb illi hija l-logħba li anki fl-Ewropa ċert daħlet daħlet ħafna dis-sistema. Qabel konna nemmnu li fl-Ewropa trid tmur tattakka illum donnu kulħadd kulħadd irid ċertu solidità l-ewwel mbagħad u mbagħad joħroġ għal Eżatt. X'għidlek il-fatt li llum konna mingħajr Dybala u konna mingħajr Morata, Chiesa li kellu logħba ftit deludenti wkoll, imma xorta waslu tliet punti. Eh, sfortunatament naħseb fl-opinjoni tiegħi L-iktar GPS li s-soltu jkunu effettivi inkwadratu, Chiesa llum ma tantx kienu vera tajba u naħseb illi tistenniha għaliex Chiesa lagħab ħafna logħbiet, inkluż in-Nazzjonal u Cuadrado għadu ġej minn vjaġġ twil minn man-Nazzjonal ukoll jiġifieri tistenniha li ħa jkun hemm però naħseb illi kienu daqsxejn kwieti, kwieti żżejjed, is-soltu anki ħafna kontrattakki niddependu ħafna fuqhom jiġifieri u Chiesa kien daqsxejn kwiet, illum kien kwiet jiġifieri imma tistenniha ħafna logħbiet f'daqqa jiġifieri Il-plejers dis-sena ma tantx waqfu reġgħu, jiġifieri ilhom kważi sentejn għaddejjin, jiġifieri tistennihom ma jistax ikun ikunu on top is-season kollu żgur. U bħala mistoqsija, jiġifieri x'messaġġ tagħti din rebħa mingħajr Dybala u eżempju Morata wkoll, eh, Morata daħal fil-frejn lejn l-aħħar? Tagħti messaġġ li l-Juventus għandhom roża valida fl-opinjoni tiegħi. Għaliex u naħseb dik intbagħat messaġġ li timijiet oħra li M'għadekx tiġi bħal snin li għaddew fil-Juventus Stadium u kważi kważi ġib ir-riżultat tirbaħ faċilment il-Juventus. Ġifieri, donna raġa ġejja dik il-fil factor li l-Juventus home diffiċli biex neribu. Sewa. Inti l-aħħar mistoqsija din semmejt li kwadratu ġej minn distanza twila. Issa nafu li l-Juventus għandhom distanza twila x'jilgħab sejrin jekk minn sejr żball